Men istedim söylemek size, baqarsıñız, mende zülfel fes. Onı yaptı anam ve men yardım ettim. Ve menim datam, Elmas ve Gireyhan. Pek yaraştı saña sarı fes çıkmış. Biz o qadar çoq fesler yaptıq.
Biz endi ögrendik fes yapma, öyle qızım? Fes yapma ögrendik. Ve endi er türlü tüste fesler yapacamız, şule? Ep. Er kün bir fes yapamız. Nasıl, siz begendiñiz menim fesimi, öylemiz? Balaçıqlar begendi Haticeniñ fesini? Bileyim, ebette begendi.
Yaqından çıqarayım fes çañlağasını. Pek tüpper.
Nasıl dostlar, siz begendiñizmi menim pismi? Begendiñiz, yoq, yazıñız bizim kommentariya vere ve qoyuñız layk, yazıñız bizim kanalımızğa Miss Karaçöl ve qoyuñız bizge pek-pek çoq layki. Sayğılı dostlar, men endi size isteyim köstermek bizim fesleri bütün. Mana, Ableyev fes mavisi.
Öz ellerimiznen yapqan fesler, öyle qızım? Biz buları satıp almadıq, biz bu feslerni. Biz onı özümiz yaptıq. Özümiz yaptıq, doğru. Ableye mavi fes, Kerekli mavi dağnı bir anter rengi bersin. Mavi anterçiknen öyle da çoq yaraşır. Mana busnı anan dambiş istedi yapmaq ve mana baharısını soğuy bizde. Böyle yıltırauv fesi lazım. Kül renginde yıltırauv fesçik. Sana pek yaraşıy o fesçik.

Bu hadife.
Hadifeden biz yaptıq. Hepsini kiy, köster qızım. Bu fes çikin püskül de bar. O şeyin adı püskül. Qana köster onı yaqından qızım.
Yoq, dükkândan aldıq. Bir de onı men yaptım, öyle qızım? Naz magazininde.
Şembizi epsini kiyip köstereceğim, sile qızım. E. Malefesçik, öyle qızım. İ. Ve baq sma nada o yaraşa. Pek yaraştı.
Sarı antennen, dülber rezinkanen, saçlar, mavi fes, er şey yaraşa.
Sana er şey yaraşa. Devam.

Maşa. Bu dan bir fes öyle, bu dan yüksek fes. Bu balaban, mana dan kelişmey, çünki men dan küçügim. Bu biraz balbanca öyle. Menim tatama ya da benzer.
Tatana yaraşır, kelişir. Devam etemiz. Hımm, pek yaraştı, Hatice. İyi, bahlas, bu menim eñ sevgen leyfesim. Maña köstere müsün bahlas? Pek Zilber.
Pek bile. A mında bahlasnıñ zilber sırışıçı. Puskülü var, onıñ adı Puskül, Hatice. Ve eñ soñki fesçihimiz, sarı fesçik. Sarı.
O dañ qurulmadı, Ve quruycaq o ocaqdan dengizci. Biz onı endi bitirdik, öyle qızım? E, Odan tilemedim. qurumadı bile, soñuna qadar qurumadı, öyle qızım? E. Şimdi qurur, pek dülber olacaq. Fesn, Fesni- feslerniñ devamını, yani feslerni yapmaya devam etecemiz, öyle qızım?
Mana baqıñız, birincisi, menim sözümde anam yaptı.

Vahı, siz bilisiz bunda dört ey? Yoq, bunda beş, menim başımdadam var bir dene. Hatice, söyle, neçün biz dan, toqtadı o birazcıq öyle, neçün biz dan fazla yapmayıq fes şimdi, sen bilesiz? Neçün, ne sebepten biz yapmaymız? Çünki. Farqlı renklerde bizde kumaş yoqtır, qızım, öyle qızım? Barıp satıp alacamısıñ? Farqlı renklerde, öyle qızım?
O qadar bizde aqça olacaq. Satacaqmız? Yoq, men sizni ögretecem, soñra siz festler yapıp, bütün balaçıqlarnı doğğan künlerine fest bahşış alıp ketecemiz, öyle qızım? Evet, aziz ocam. Episi qızçıqlarnıñ başında fest olsun. Episi qızçıqlarnıñ, qırımtatar qorantalarınıñ qızçıqlarında. Evde mıtlaq fesçah olsun, bizim öyle arzumız var, öyle qızım? Ve men sizden söylemek, men isteyim, yeni tükân bizde olsun. Söyleyim ne içün? Bizde var bir salon dverey, hanadan bir magazin, mesindan bir magazin, fes.

Sen bilesiñmi, balaçıqlara meraqlı doğğan kün videoları, doğğan künü, doğğan künü, tek doğğan künü videoları, sen bilesiñ, olara meraqlı. Belki olar aş videolarını baqmaq seveler.
Aş pek çoq. Şimdi siz aş videolarını az çıqarasıñız, amma. Kiçkene olğanda aqılında biz çoq çıqara edik, öyle? Belki de olar şiirler seveler? Belki şiirler baqmağa seveler. Şimdi balacıqlar endi olar mektebe başladılar, öyle? Endi mektebe baralar, onıñ içün vaqıt pek az. Endi. Bir taraftan ateş, biz ateşke baramız, öyle, milliy oyunlara. Bir taraftan. Bir taraftan Ayder Ocaya, yırlamaya baramız, öyle? Ekinci taraftan, mektep pek çoq vaqıtmıznı ala, çünki siz ev işini yapasıñız ve bilesiñiz da, anne balacıqlar, mektep bizden biraz uzaq, biz Alabaş köyünde yaşayıq, Alabaş-Konrat köyünde yaşayıq, mektebimiz ise Büyükonlar köyünde, öyle qızım? Onıñ içün biz er kün maşinanen. Bir yedi daqalıq, on daqalıq yol keçemiz, öyle qızım. Onıñ içün o, biraz ağır oluy, öyle qızım, çünki probkalar sabahtan oluy, çünki biz demir yolunı keçemiz, anda, işte, probkalar ola, maşinalar bekleyler, yolda olar bolduralar, öyle qızım. Yolları keçkende pek diqqatlı olmaq kerek, doğru? Yani biz ne demek istedik? Bizim vaqıtımız biraz az oldı, öyle qızım? Çünki ev işini, ev işini, yani men demek isteyim, bu mektepte berilgen ev işlerini biz yapamız, onıñ içün vaqıt pek az qala bize, öyle qızım? Aftada ise üç kere biz ATEŞ milliy oyunlarına baramız, o da bir saat, bir saat. Onıñ içün